ОГЭ нәтиҗәләре бердәм дәүләт э, төп дәүләт имтиханы нәтиҗәләре ул барыбер бала өчен дә кирәк, аннан соң мәктәп өчен дә кирәк. 9 ел дәвамында укытып, баланың нинди белем алып һәм аны менә шушы әйтик инде э, читтән куя торган бәя ул безнең өчен мөһим. Монда бит укытучы алмый, бу читтән куя әйтергә кирәк, независимо бәйсез бәйсез бәяләп торган э, бу система әлбәттә куркыталар да тугызынчы сыйныфтан соң без мәктәпкә алмыйбыз әлбәттә яхшы яхшы билгеләргә бирмәсәң ди әгәр дә менә шундый сүзләр ишетелсә укытучылардан дип әйтик инде кая мөрәҗәгать итәргә мөмкиннәр әти аңлыйсызмы менә мөрәҗәгать итәргә кирәк беренче э, шул сыйныф җитәкчесенә һәм шул укыткан укытучыга мәктәп җитәкчесенә э, тугызынчы сыйныфка хәтле әгәр дә бала бик тырышып укымый икән аның Ә, мөмкинчелекләр юк икән, яисә гомумән уңга барырга теләми икән, ә әти-әни генә тели икән, бу очракта башта гаиләдә хәл ителергә тиеш бу мәсьәлә. Чөнки 10 сыйныфта, 11 сыйныфта 2 ел дәвамында бала үзенең гомерен, вакытын әрәм үткәрәчәк бит. Андыйлар да бар. Шуңа күрә 9 сыйныфтан соң, әгәр дә уңга бармыйча, махсус урта уку йортларына барып, анда белем алып, яңадан хөнәр алып һәм шул хөнәрне тормышларында ничегрәк иртәрәк куллана башлыйлар икән, ул алар өчен бик уңайлы һәм файдалы. Ә менә инде э, алай куркытып, э, укытучылар әйткәнгә э, шул хәтле шөбһәгә бирелеп кенә э, андый килүче, килмәүчеләр яисә китүчеләр юктыр дип уйлыйм мин. Чөнки бу очракта укытучылар да, Әти-әниләр дә, балалар да бергә эшләргә тиеш. Әйе, бердәм булганда. Бердәм булганда. Күбрәк укытучылар куркыта барыбер, мәсәлән, дисәң. Э, аңлыйсыңмы, куркыта дип, баланы бит инде әзрәк кенә э, барыбер куркытып торырга кирәк дип, э, баланы шул хәтле куркудан телсез калырлык итергә ярамый. Беренчедән, әмма ләкин әзрәк катгый рәвештә әйтмичә, аңлатмыйча, таләпләр куймыйча, гел аның башыннан гына сыйпап торып, Ул әдигенгә җәдип утырса, монда бит ни тәртип булмаячак. Гәрәш менә бит э, стресслар бик күп балаларга әйбәт. Менә шул його, уго белән дә бәйле без менә күңелсез хәлләрен дә искә алып үтмичә мөмкин түгел. Э, бу инде э, коточкыч фаҗига бөтен дөньяны тетрәндерде дип әйтә. Кайбер әти-әниләр балаларын мәктәпкә җибәрергә курыктылар да, әйме соңгы вакытта. Э, менә хәзер әгәр дә әйтсәк, э, Татарстанда мәктәпләрдә балалар бакчаларында э, саклау чаралары ничек? Коточкыч вакыйга. Коточкыч вакыйга. Ходай беркемгә дә мондый зур хәсрәтләр биргә язмасын, күргә язмасын. Чөнки балаларын югалткан, бала кызларын, әниләрен югалткан менә безнең э, алар белән очрашулар күп булды инде. Э, төрле-төрле формада үтте ул. Шуңа күрә барысының да кайгысын уртаклашабыз. Хәзерге вакытта тормыш дәвам итә, ничек кенә булмасын. Э, алар ул кайгы белән яшәргә, шуның белән Көн итергә язган инде язмышта менә ул әти-әниләргә, чөнки бик авыр хәл. Э, шуңа карамастан, безнең мәктәпләребездә, балалар бакчаларында, аннан соң э, э, урта һөнәри белем учреждениеләрендә, гомумән башка бөтен җирдә дә менә шу саклык чаралары ул карала. Саклык чаралары бит төрле формада карала. Без бит һәр мәктәпкә, менә аңлыйсызмы, Ул мәктәп бит төрмә түгел. Э, анда эчәр метрлы коймалар куеп яңадан э, яңадан димәк э, гаскәрләр китереп яисә корал белән кешеләрне кертеп утыртып бит мәктәп бит бу мәктәптән чыгалар урамга чыгалар спорт мәйданчыгында чыгалар физкультура дәресләре үткәрелә бу бик катлаулы сорау һәм шуңа күрә бу мәсьәләдә Э, безнең фикеребез әлбәттә э, саклык чараларын тагын да яхшырту тагын бер күзәтеп чыксак күзәтү күзәтеп чыктык саклык чараларын яхшырту аны үзгәртү менә э, президент россия президенты владимир владимирович путин әйтте бит инде хәзер мәктәпләрне мәгариф учреждениеләрен саклау чараларына бердәм таләпләр булырга тиеш россия күләмендә әгәр дә бердәм таләп булмый икән ул очракта безнең бөтен регион төрлечә бит Э, менә монда вахта да булган, монда кешеләр дә булган. Монда бит инде аңлыйсызмы, монда э, пожар сигнализациясе дә, КТС дип әйтик инде, кнопка да булган. Монда аның паспорт, куркыныч сызык паспорты да булган. Әгәр дә укытучылар һәм мәктәп җитәкчелеге администрациясе менә шушылай итмәгән булсалар, тагын да күбрәк булыр иде фаҗига. Әлбәттә, һәр баланың Һәр әти-әнинең зур кайгысы бу. Шуңа карамастан, Э, кайгыларын уртаклашабыз һәм без моны эшне көчәйтергә тиеш. Менә бакчаларда да бар. Һәр бакчага безнең әтияне үзенең э, карточкасы белән керә. Болай үтеп булмый. Бу мәктәптә дә шулай. Монда да болай гына кереп, мәк ишек бит ябык, анда бит контроль, кертү контроле булды. Ул бит ишек ачылмый, ишекне Ватып, ачып менә шулай керүчеләр. Хәл итәсең. Язмыш, нишлисең, язмыштан узмыш юк. Э, юк, дибез э, дөрестән дә, ләкин бу күп кенә укучыларга стресс бирде. Әле бит имтиханнар да бирәсе бар, анысы да бар балалар. Э, менә минем шул сорау ОГДан китеп әйтәсем килә. Менә рус телендә бирәләр ди, ЕГЭны әзерләнәләр балалар әйбәт. Тик шулай да менә татар мәгарифен, милли мәгарифне үстерүдә бераз гына аяк чалмыймы? Ничек уйлыйсыз? Чөнки э, рус телендә әти әни бит инде әлбәттә ул аны э, татар мәктәбенә китереп бирми, әгәр дә ул рус телендә имтиханнар турында уйлый бит әле ул. Ничек бирер дип? Аңлыйсызмы? Дөрес әйтәсез, бик дөрес. Аяк чалмыймы дигән сорауга турыдан туры бер сүз белән генә дә әйтеп булмый. Аяк чалу очраклары һәм комачаулау очраклары безнең тарихыбызда гел булып торган. Хәзерге вакытта да без аннан берничек тә э, читтә кала алмыйбыз. Бар ул, бар. Менә 309 закон нигезендә дә ЕГЭ безнең рус телендә генә бирелә. Татар телендә без ЕГЭны бирә алмыйбыз, бердәм дәүләт имтиханын. Әлбәттә, менә шушы бердәм дәүләт имтиханын русча биргән аркасында әти-әниләрнең бүтән чаралары юк, баланың бүтән чарасы юк. Алар әкренләп рус теленә күчәләр һәм русча укыталар. Э, русча укытмыйча татарча гына укытып, Бердәм дәүләт имтиханына әзерләнеп һәм аны яхшы итеп башкарып, яхшы баллар алып, югары уку йортларына кереп, укып чыгып булмый. Шуңа күрә монда телне белү, тарихны белү, гореф-гадәтне белү ул бер, ә менә бу очракта милли мәгарифнең эзлекле рәвештә бакчадан, башлангыч мәктәп, төп мәктәп, урта мәктәп, югары уку йортларына барып җитеп, аннан специалистлар, белгечләрнең Туган телдә белем алып чыгу мәсьәләләре бит хәл ителмәгән. 90-нчы елларда бит инде ул безнең була башлаган иде. Укытулар бар иде төркемнәр. Хәзерге вакытта федераль стандартлар. Бар, әмма ләкин күп кеше килмидер. Килә микән? Аңлыйсыз, менә ул ул мәктәпләр бар безнең. 759 мәктәп. Аның филиаллары да бар. Безнең бит авыл мәктәпләрендә дә хәтта югары классларга русча күчәләр. Менә кечкенә балалар русча сөйләшәләр. Аларга Шушы телефонны бирәләр дә тынычлансын дип телевизор карап утыралар. Шаян каналы бит 24 сәгать, 25 сәгать дип әйтсәң дә була инде эшли, э, нидә э, татарча. Димәк, бу Аны караганчы баш... тора дип уйлыйсызмы? Мин уйлыйм, бу законнар да бар, әлбәттә. Болар барсыда аяк чалу очраклары бардыр. Ләкин бит һәр кешенең үзеннән тора. Әти-әнидән тора. Э, татарча укытудан тора татарча укытырга биреп бит укытырга мөмкинлекләр бар дәреслекләребез бар укытучыларыбыз бар, э, шартларыбыз тудырылган. Безнең Советлар Союзында да булган дәреслекләр, алар эзлекле рәвештә дәвам ителә. Менә быелгы елда да безнең Мәгариф һәм фән министрлыгы э, беренчедән алып э, дүртенче сыйныфка кадәр яңа дәреслекләрне татарчага тәрҗемә итеп Мәскәүгә тапшырдык. Алар хәзер федераль исемлеккә керергә тиешләр. Менә әйтергә Булар бар, ну буларның бөтенесен бит аны эшләтү өчен Әтиәнең дә теләге кирәк. Аңлыйсызмы, менә әгәр дә кем дә кем э, мәктәпне гаепләп, укытучыны гаепләп, аны гомумән өстәл артында, гомумән болай гаепләп балага сөйли икән, бу бик зур хата. Моны төзәтергә кирәк. Аңлатырга кирәк, сөйләргә кирәк. Без аны гел әйтәбез. Укытучыны син бүген укытучыны гаеплисең, иртәгә ул бала сине гаепли башлаячак. Үзенең белмәгәненә, үзенең уңышсызлык аркасында, башка әйберләрдә менә э, ул шулай, мин былай дип Шуңа күрә ул бүген булмаса иртәгә кайта. Улай бер булырга тиеш түгел. Укытучы ни өчен курка? Чөнки укытучының бүгенге көндә кем генә булмасын, урамда булганда да, мәктәптә дә, класста да, ашаган җирдә дә чөреп алып, э, әгәр дә читкәрәк кит дип укытучыга кычкырып көлергә дә ярамый, көлгән өчен дә гаеплиләр, чөнки әйтәләр, минем баламнан көлә дип. Укытучыга э, башка төрле карасы да ачуланып, менә минем баламага Балама шулай караган, башкага елмаеп караган. Ул да гаепле. Ә сез хәтерлисезме үзегез?
Алай ярамый. Бала чакта, мәсәлән, анда элекке вакытта инде укытучыларның хөрмәте зур иде. Менә тәрәзәгә карап укытучы нишли икән дип хәтта күзәтеп, э, күзен күтәреп карарга да курыккансың бит инде. Әйбәт, указкалар бар иде бит инде ул вакытта. Указкасы бар иде, ак буры да бар иде. Кайбер вакытта указка белән ак бур гына түгел, башка әйберләр дә бар иде, әйбәтләп кенә аңлату, тәрбия чаралары күп иде, дөресен әйткәндә.

Э, һәм безне дә шуңа кыстырмакчы булалар. Э, андый бер безнең милләтнең тамыры нык һәм ул тамырны бер генә кеше дә куптарып ала алмаячак. Шуңа күрә булган гореф-гадәттә, телдә аның матурлыгы да, аның байлыгы да, аның кирәклеге һәм һәр даим шул телдә сөйләшеп уңышларга ирешкән кешеләрнең бүгенге көндә э, әйтик инде Тормышта яшәп, үрнәк булулары да менә шул булырга тиеш үрнәк бөтен кешегә. Ә беләсезме, мин кайбер яшьләрдә дә ишеткәне бар, э, без чигендек инде милли мәгарифне югалттык инде, милләт бетә бара инде дип э, сөйләүчеләр бар бүгенге көндә. Менә андыйларга нәрсә әйтәсез? Аңлыйсызмы, әгәр дә без бүген әйтәбез икән, без чигендек инде дип, э, милләт бетә дип, Бу кешеләр пессимистлар. Әгәр дә алай утырсаң, бөтенләй бетергә мөмкинсең. Менә идән чыкмыйча, диваннан э, күтәрелмичә утырсаң, тәрәзәгә карап, нишибез инде хәзер, бетәбез дип бетәсең. Шуңа күрә алай булмасын өчен тырышырга, һәр кеше үз җирендә тырышырга тиеш. Мәктәбендә дә, эшендә дә, өендә дә бөтен кеше тырышкан очракта гына була. Ә болай булмый, ничек инде шундый пессимизмга бирелеп, э, нәрсәдер Аллаһ Тәгаләдән көтеп кенә ятсаң булмый. Аллаһ Тәгалә ярдәм итә, ул булыша, күрә, аңлый һәм сизә, тоемлый. Ул ярдәм итә. Без аның ярдәменнән башка яши алмыйбыз. Әмма ләкин кешенең үзен тырышлыгы кирәк. Кеше көне төн эшләргә тиеш. Кеше тырышырга тиеш. Шул вакытта гына нәрсәгә булса ирешеп була. Ә болай инде үзенең э, ялкаулыгының булмаганлыгын дип әйтим инде бөтен кеше берсе була алмый, әлбәттә. Э, укытучыга сылтап, Дөньяга сылтап утырсаң булмый. Дөньялар җиңел түгел. Кайчан җиңел булган? Менә безнең әти-әниләр эшләгән, яшәгән вакытта да, сугыш елларында да. Менә минем әйткәнемчә, үзебезнең э, әни әтисен күрмичә үскән, укытучы булган, эшләгән, укыткан, йөргән бу гаиләләр бөтен кешегә бу әйберләр бөтен кешедә дә бар. Шуңа күрә э, мин уйлыйм, Дөньяга сылтап авырлыкка... Үзеңнән башларга кирәк башта, диләр бит әле, әйме? Үзеңнән башларга кирәк, тырышырга кирәк. Э, менә быел... Милли бетәдеп кенә утырып булмый бит. Быел бит туган телләр елы, әйме, бердәмлек елы. Менә шул җәһәттән дә бу юкка гына билгеләмәң, ул дәүләт дәрәҗәсендә. Димәк, һәрбер оешма, һәрбер кеше үзеннән нидер өлеш кертергә тиеш. Килешәм, һәрбер кеше үзеннән ниндидер өлеш кертергә тиеш. Бу өлеш ул, әлбәттә, кеше бөтен кеше бер төсе түгел. Менә күпме кадәр булдыра ала. Беркем дә кешене мәҗбүр итә дә алмый. Күңеле белән, сүзе белән, җыры белән, ярдәме белән төрле формада булырга мөмкин ул. Шуңа күрә менә бу Туган телләр елы безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов тарафыннан игълан ителгән бу ел, ул безнең быел бик э, лаеклы һәм бик кирәкле ел. телләргә булган карашны үзгәртергә. Бу бит безнең татар теле генә түгел, бу бит чуаш, мари, мордва, башка телләргә дә зур игътибар дигән сүз. Шул телдәге мәктәпләрнең санын арттыру, классларга балалар туплау. Без бит милли үзаңны үстерергә тиешбез бөтен республикада яшәгән халык арасында. Бу безнең русларга да кагыла, бу безнең башка милләтләргә дә кагыла. Шуңа күрә менә э, президентыбыз төзегән комиссиянең җитәкчесе Марат Готович э, Ахметов тарафыннан хәзерге вакытта Э, бу юнәлештә бик зур эш башкарыла ни өчен дигәндә мәктәпләргә ярдәм итү э, әсбаплар белән ярдәм итү җиһазлар белән ярдәм итү бакчаларга ярдәм итү аларга менә телне өйрәтү юнәлешендә э, әйтергә кирәк сөйләргә бик күп ярдәм ителү алып барыла шуңа карамастан бу ярдәм быел белән генә төгәлләнергә тиеш түгел ул мин уйлыйм ата аналар тарафыннан да гомумән хөкүмәт тарафыннан да ул безнең халыкның үзаңын үстереп Халык үзе аңларга тиеш. Әнә бу елда игълан ителгәннән соң ниндидер махсус программалар төзелдеме соң менә? Ага, милләтне үстерү өчен, мин татар дип э, әйтер өчен, бәлки э, чит төбәкләрдә яшәүче татарлар, балалар бар бит әле менә алар да. Аңлыйсыңмы, төрле конкурслар үткәрелә. Ул бит яңадан шул мәгариф системасына кайтып калырга тиеш түгел. Ул мәдәниятта, ул э, башка структураларда бар. Ул э, урамда да, ул э, бизәнү әйберләре дә, ул гомумән бөтен нәрсәгә. Безнең мәгариф системасында ул безнең былай да ничә еллар буе милли мәгарифне үстерү өстендә эш алып барыла. Күрәсезме, безнең 3 меңнән артык укытучыбыз укыта. Мәктәпләрдә безнең ике телдә әсбаплар җиһазландырылган язмалар бар. Һәм башкалар, һәм башкалар. Шуңа күрә, әгәр дә чаралар ике телдә үтмәсә, яңадан бер кабат әйтәм, әгәр дә баланың менә кечкенәдән шуны өйрәтмәсәк, берничек тә бернинди указ белән дә, боерык белән дә, бер нәрсә белән дә телне тәрбияләп, аны өйрәтеп булмый. Ул мәктәптә килеп укыта, укый, карый, өйгә кайта да тагын шунда күчә. Кирәлек тәрбияли дип әйтәбез. Ә аннан соң гаеплиләр, ә менә бакчага баралар бездә, баланың теле югала дип. Менә безнең балалар да бакчага йөрде, бер кешенең дә теле югалмады. Татарча сөйләшәләр.
Татарча сөйләшәләр.
Безнең бер генә авыз русча сөйләшән кеше дә юк иде. Чөнки э, беркем дә әйтми, ник сөйләшмисез дип. Сөйләшәләр. Татарчасын да, русчасын да, инглизен дә һәм башкаларында. Без инде ярар инглиз һәм башкаларга бара алмыйбыз, безнең ниебез, э, планкабыз шушының белән беткән, шушы телләрдә сөйләшә алып, әзрәк бер-беребезне аңлый алсак, э, без шуңа канәгать. Димәк, э, без инде моңа кем әйтмешли, моңа күтәрелмибез. Әмма ләкин бу гаиләләр бит, яшь гаиләләр хәзерге вакытта күп. Алар аңлатырга тиешләр, өйрәтергә тиешләр, белергә тиешләр. Әнә э, татар мәктәпләрендә кайбер э, хәтта ул менә безнең коллегалар да командировкаларга бара. Татарча район мәктәпләре турында барыйк, э, татар гимназиясе булсын ул, бер татарча, бер русча сөйләшә диләр. Менә бу шулай гаиләгә генә кайтып кала дисезме сез? Аңлыйсызмы? Ул да бит инде чит татар. Гаиләгә генә кайтып калмый. Бу бит комплекслы карарга кирәк проблеманы. Менә һаман без әйтәбез инде 80 нче елларда, 70 нче елларда гел шулай дип. Җитмешенче, сиксәненче елларда бит телефон да юк иде. Бөтен авылына, бөтен кварталыңа бер-ике телефон булды. Ветераннар гына аладыр иде. Шундый льготниклар гына дип әйтик инде. Хәзер бит һәр кешенең телефон. Хәр бит һәр кеше шушы телефонга кереп чумган, шуннан чыга алмый. Э, бер-берсе белән Күршегә менә ике адым керәсе, э, бер бүлмәдә икенчегә чыгасы, шунда чыгып сөйләшмиләр, телефоннан җибәреп утыралар котлау. Менә кем телефоннан котлау җибәреп утырган, мин үкшегә әйтәсем килә. Тере, тере вакытта сөйләшеп калыгыз. Тере вакытта сөйләшеп калыгыз. Нинди телсезлек дөньясына килеп җиттек соң без? Кайберәүләр бит әле татарча матур дип язып та тормый, шул җибәргәнне икенче кешегә җибәрә, ансы да бар әлеме?
Монда әгәр дә менә боларның барысын да сөйли башласаң, моңа бик озак вакыт кирәк һәм Э, радио тыңлаучылар әйтергә мөмкиннәр бу теге вәгазьгә кереп китмәсен дип инде вәгазь укый дип вәгазь укымыйбыз хөрмәтле радио тыңлаучылар бу безнең чын барлыкта менә күңел әчесе күңел ачысы шуңа күрә без аны әйтергә тиешбез чөнки әгәр дә гел менә син эшләгән оешманы гаепләп торалар икән мәгариф системасы бакчада тел югала монда былай булды тегендә тегеләй булды дип ул 24 сәгать көн көне буе төне буе шуның турында э, гел Ишетәсең икән, кая гына барма. Сез борчыласыздыр.
Тегендә барсаң да гаеплиләр, монда барсаң да гаеплиләр. Э, каядыр очрашуга барасың, анда да сөйли башлыйлар проблеманы, проблеманы өче кыры юк. Әмма ләкин аны бөтен кеше үзебез бергә хәл итәргә тиешбез. Мин, мәсәлән, үзебезнең проблемаларны кешегә тагуга бик каршы. Шуңа күрә Ачык сөйләшүгә чакырткаласыз министр буларак, шулай бит? Пожалуйста, рәхим итегез.
Э, э, килсеннәр без һәрвакытта ачык бер бер кайчанда безнең ишекләребез һәрвакытта ачык һәркемгә менә исәдмеш сезне өйрәтүчеләр э, дә бик күп бушка бушлай дип әйтимме бушка дип әйтимме киңәш бирүчеләр бик күп аны бит киңәш бирү генә түгел өйрәтергә кирәк ярдәм итәргә кирәк менә бу тегеләй монысы болай ник анда болай гел әйтәләр үзең сорап карый башласаң җавап юк Җавапсыз э, коры сыпхан укып утыручылар кирәк түгел безгә. Безгә эшлекле һәм чын мәгънәсендә ярдәм итергә теләк белдергән кешеләр кирәк. Әлбәттә, тәнкыйть булсын һәм шул ук вакытта аның чишү юллары да булырга тиеш. Әлбәттә, әлбәттә.
Ә беләсезме, хәзер мин э, министр буларак бәлки бу сорауны бирмимдер. Мин сезне татар кешесе буларак бу сорауны бирәсем килә һәм укытучы кеше буларак сез бит инде күп еллар укытучы булган, инде ничә яшьтән э, башлап э, шундый дәрәҗәләргә җиткән кеше. Ә менә күбрәк тә күрше республикаларда күзәтелә бу хәл. Тарихны яңадан язырга омтылалар. Шул Башкортстанны алыйк. Э, менә э, балалар э, мәктәптән башларга тиеш тиеш шушы тарихны өйрәнергә диләр алар. Ләкин шул ук вакытта каяндыр арулар дигән төшенчәләр килеп чыга. Мәсәлән, аның әби бабасы, әти әнисе татар булган икән, инде арулар яңача тарихны язу Дөрес буламы сезнең фикерегез татар кешесе э, буларак? Аңлыйсызмы? Менә мин әйтәсем килә татар кешесе буларак та, аннан соң инде гомумән менә Башкортстан республикасы белән без бит инде күптәннән бергә яшибез, э, бик матур эшлибез. Шуңа күрә республикада безнең күпме татар халкы яши, э, республиканың җитәкчелеге дә бу проблемаларны аңлый. Һәм мин бу мәсьәлә белән турыдан туры тарихны язу, кире язу белән очрашканым юк, әмма ләкин шуны әйтә аламын. Безгә тарихны кире язырга кирәкми. Э, без ничек яшәгәнбез, без күпме э, сугышлар, күпме э, гасырлар бергә яшәп, күпме авырлыклар бергә кичергәнбез, бер уңышларыбызны бергә бүлешкәнбез. Һәм шуңа күрә без дус кан кардәш булып яшәргә тиешбез. Һәм бүгенге көндә тарихны язырга Кире язырга бу гомумән бөтен кешегә кагыла. Бу бөтен э, илдәгә кала. Безне чит илләрдән тарихны башкача күрсәтергә тырышалар. Гомумән Россия тарихын, Советлар Союзы тарихын, э, халыклар тарихын бу дөрес түгел. Булган тарихны саклау, аны буыннарга җиткерү, матур итеп җиткерә белү һәм яшь буында илгә булган мәхәббәтне тәрбияләү, патриотик рухта яшәргә өйрәтү һәм аннан соң әйтергә кирәк инде әти-әниләргә, өлкәннәргә, Үзеңнең буыныңа, рухыңа, туганнарыңа, гомумән, сине әйләнеп-әйләндереп алган барлык халыкка безнең үзебезчә яшәргә өйрәтү менә безнең төп бурыч. Чөнки кайда гына яшәмәсен, кем генә булмасын, чит илдәме, мондамы, башка җирдәме, син үзеңнең татарлыгыңны сизергә, аны белергә, аңа горурланырга һәм горурлану хисе белән башкаларда сиңа карата матур фикер, горурлык хисе, хисе уятырга тиешле итеп шул дәрәҗәдә яши белергә тиеш дип уйлыйм мин. Һәм хөрмәт иң беренче. Хөрмәт, әлбәттә, хөрмәтсез яшәп булмый. Шуңа күрә менә шул тарихны язып, нинди тарих язу? Ул бит инде безнең тарих язылган бит инде. Язылган. Нәсел сәҗәрәне генә ачып кара, бөтен әйбер язылган монда. Язылган тарих без күпме генә үзебезнең җиде буыныбызны күпме генә, мәсәлән, Э, булмаган ки дворяннар ниеннән чыктым мин дип сөйләп кара инде аннан бит синең бер нәрсәң дә эшең дә үзгәрми тышың да синең халәтең дә үзгәрми э, син э, кеше күркесенә генә каласың син ничек бар шулай яшә эшлә тырыш һәм үзең үз үзеңнең югалтма иң мөһиме шул кушкан иң мөһиме тыңлау кирәктер